Te mea pai ko noho kei koneki ko Meng Foon toku ingoa. Ko te reo te mea nui. Ki a aua ko te reo e tūhonohono ai he tāngata. Me kī e te whakakorengia a te tūkino te kaikiri kei waenga tātou, koirā wāku nei tūmanako.
Meng Foon's renowned for bringing cultures together. On Monday, he'll put those skills to work nationwide as the country's new Race Relations Commissioner. Ko tēnei mahi ko te Race Relations Commissioner, ōrite ki wāku nei mahi o mua. Ahakoa te hoko kai kei roa i te toa, ahakoa he mea, Kei rō i te Kaunihera, ko te mea nui he tāngata. E tauawhi ki a tātou aha ko te mahi, aha ko te kaupapa. He tauawhi ki tētahi, ki tētahi, ki te kōkiri, ki te tūtaki o rātou wawata. Koirā te mea nui ki a au. Wo men jai tin shang ti fu, yun win jun tin ni ming.
He nui ngā ture o te Karauna he tūkino ai ki ngāi Māori. Tuatahi, te raupatu whenua, te tohunga. Oppression Act, kāre e he tūranga, he wātea mō Ngāi Māori kei rō i te whare Pāremata, kei rō i ngā Manatū Karauna. Me kī, whakahaere te Karauna he tūre ki te takahia Ngāi Hainamana kei rō i te Poll Tax. Whakahaere te tūkino ki ngā. Dawn Raids anō e whai ake i tēnā, ā, ko ngā Raids kei Tūhoe. He nui ngā momo o te Karauna e tūkinohia. Ināianei kei te rangō tonu mātou e ko Ngāi Pirihimana, he e pā ana ki a rātou Ko te bias, but otirā ki a au he kaikiri ki ngai Māori, ki ngā hunga nō te Moananui a Kiwa. Kei te mahi tahi mātou ki te taha o te pirihimana, but otirā ki a au tē nō āta haere. But hoi anō. Ā, koirā te tīmatatanga, mai rānō, mai te tīmatatanga o Ngāi Pākehā ki koneki i te takehiata mana o Ngāi Māori, ā, koirā te raru. I whānau au kei Tūranga. Kei te hōhipera o Edward Murphy i te tau 1958. Ko tāku nei pāpā ko Leo Seal Kay. Ko tāku nei māmā ko Nhang Gil. Ka tīni tāku nei pāpā ki George and me tāku māmā ki Helen. E, koirā tērā wā, nā te mea he nuinga o ngāi tātou kua tīni a mātou ingoa uaua mō ngāi Pākehā i tērā wā. Ko mātou kāinga tuatahi kei Matawhero. Kei tērā te wāhi mahinga kai, hauhaki kai, me kī whakatū he toa hoko huawhenua, huarākau kei Mākaraka. te toa tuatahi kei waenga te Showgrounds me te Highway Motels, a muri i tēnā ka nuku mātou ki te tāone nui o Mākaraka. I. I mua i ō mātou tīmata i te kura, ka haere tāku nei parata ki te hauhaki kāpeti. Ngā mahinga kai kei rō i te māra kai, kei Matawhero, kei te wā lunch time, kei te kura, kei te tātari i wāku nei pāpā i rō i tāna taraka, ā, ka haere mātou ki te kāri anō, mahinga kai mō te wā. Kotahi hāora ka whakahoki mātou ki te kura. I te mutunga o te kura anō kei te tātari tāku nei pāpā Kei te taraiwa a Tarakihana i wāku nei pakeke waru. Kāre tāku nei waewae e touch the brakes nā te mea. Tamaiti tonu wau, era ka marawa nui te puehu mai te Rotary hau e. Tera wa matou he hoiho e horapa kei waenga tatou te kare e to parau, e to scarifier, koira te uauatanga. Me tāku nei mātua, oh. Mai te ata ki te pō, kāre he hararei, nā te mea ko te tūmanako o rāua, me penapena pūtea hei oranga mō rāua wā whakatā.
Pāpā te whātatiri Hekoheko te uira i ka tapu ki te rangi Hūtu ki raro rā Uru ana te whenua Hei aha tērā! E ko Porourangi te ika māui e takoto nei. Ha ha ha!
Ko Tīmatawau i te ako i te reo Māori kei rō i Wākena i toa, nā te mea e nui ngā kaihoko Māori kua haramai nei ki mātou toa, ka kōrero Māori rātou ki a mātou whānau, wētahi, e, kei te aha? Ā, ia. Well, kāre mātou e mōhio nā te mea whitu, whitu tau tāku nei pakeke i tērā wā, ā, ka whakautu mātou, oh, kei te aha? Ka rangō rātou ki tērā ngā mātou hiahia ki te kōrero, ā, ka whakatikatika rātou ki a mātou me pēnei, me pēnā, ā, te kōrero. Ā, koirā te tīmatatanga. He pai! Karanga mai ki a tatou nga rangatira katoa kua hau mai nei kei ro i to aroaro i tarangi nei. Me kī, ka hoki ngā mahara ki tērā wā, he nui ngā hōia nō C Company hoki. Ē, kei te kōrero Māori te katoa ki a mātou whānau. Umm. Te kura tuatahi ko Mākaraka. He nui ngā whānau a Hainamana i rō i te kura rā nā te mea ko ngā māra kai e huri, huri rauna i te kura rā. Ruarua ngā whānau Māori kei. Ā mātou kura, ko ngā Colliers, Goldsmiths, Dams, Burns, Tāwhais, e rima ngā whānau. I came to this school when I was your size. Ko tātou tumuaki ko Pax Kennedy ko whakahaere ia he kaupapa Māori e ka taea e au ki te mahinga raranga whāriki. hīnaki, mahi piupiu me wērā te momo. E ka mōhio koutou te īngoa o te tāone ko Tūranga.
Nuku mātou ki te kura waenganui e ta kore he kaupapa Māori kei rō i tērā kura, Gisborne Intermediate. He ohorere tēnā ki āua nā te mea mai te mai kaupapa Māori kei te kura tuatahi Ki te kore wāku nei whakaaro, ā, he aha te hē o tēnei? Ka mōhio au i tērā wā ruarua ngā tamaiti Māori matatau i te reo, nā te mea ko ko rātou kī ki a au e ko te kiri kau e whiua ki a rātou i tērā wā, ki ō rātou mātua i tērā wā. Oh, kei tā rātou au ki te ako i te reo Māori. Ka haere au ki te kura tūrua mō ngā tamatāne o Tūranga. Te whakaaro o wāku nei māmā, kāre ia i rata i a aua ki te ako i te reo Māori, ko tōna kī ki a aua kei te tīmatatanga o tāku wā i te haikura, e maumau time, maumau, maumau hā, tō, tōna kī kei rō i te reo Hainamana, sage or he, which means maumau hā. Ā, koirā tōna kī. Tāku whakautu ki ā ia, ā, kei te mārō au i te reo, kei te mārō au tāku ngākau nui i te reo, ā, ka, ka, ka mōhio au ka taea e au he number one kei, kei te kura, ka pīti ki ngā, ā, tai, tamaiti katoa. E Hātekihi, e wau kei te kura tuarua nā te mea ko wau te kāea o mātou kapa. E mōhio wau ki ngā haka kei Te Tairāwhiti, Poropeihana, Kura Tīwaka, Paikea, he nui.
Ko Uncle Noel e kawea mai tēnei waiata ki te kāinga. Māmā Saw Tanto Felice. Ahakoa he pakeke rātou kua hara mai e Ngoingoi Pēwhairangi, e Ānaru Takarua, e Josh Stewart, Me Joe Green, Henare Swan, Maka Jones, Moni Taumaunu, e momo kua haramai. Te waimarie mātou i kitea ki a rātou, e whakarongo ki a rātou i te reo noa tuawhakarere. Koira te ātaahuatanga o mātou wā i te kura.

Ā, ka tū au he mea i te tau 2001. All about the people. He tāngata te mea nui, he taonga te mea nui, he reo te mea nui. Ā, ka mahara au e, ka mōhio au te wairua o te ao Māori. Ka mōhio au te, te whakaaro o te kaitiikitanga. He aha te kaitiikitanga? ki ngāi Māori, nā te mea ko rātou whakaaro me, me tieki te whenua mā tātou ka ora te tāngata. Me kī, ehara mō ngā tāngata e ora ai ināianei, mō ngā tamariki mokopuna kei te heke mai nei. E, ka hoki ngā mahara auau i te kaupapa nui ki a aua, Ā, i tērā wā, nā te mea ka rere te teko mai i te kāinga me ngā wheketere ki te moana, ko te tohutohu o Ngāi Māori ki a au, Meng, ko tō mahi tuatahi, māhau e whakatikatika tērā raru tūkino mā tātou, nā te mea ko tērā tātou kāpata kai. Māhau he whakatikatika, ahakoa te utu, hei aha te utu. Ā, otirā ko ngā kaiutu reiti he amuamu rātou ki a rātou reiti ki te piki. Ā, ko tāku tohutohu ki a ngai tātou ngā kaitohu, ā, ngā kaiutu reiti, ā, me penapena pūtia tātou. Ia tau, ia tau, me penapena pūtia e ki te whakapae tēnei kaupapa nui a Te Wai Paru e rere ana ki te Moana nui a Kiwa. So, i, kua tīmata wau tērā mahi i te tau 2001, ā, ka tutuki pai mātou i te tau 2009. Ka mōhio tātou te whakapai i te mauri o Te Moananui-a-Kiwa. Kei te hiahia a Ngāti Porou e whakatau mō rātou whenua, e whakatau mō rātou awaawa, awa, me te one, rātou pāmu. Kua whakahaere tētahi komiti whakahaere whakatau hāwhe Ngāti Porou, hāwhe Te Kaunihera. ā, kei raro i te korowai o te Resource Management Act, ā, ko Mate te tuatahi o Aotearoa e whakahaere tēnā, ē, tērā, ā, ka tau tēnā kei te haere pai te komiti whakahaere mō ngā āhuatanga katoa kei Ngāti Porou. Kei te tautoko wau i ō rātou mana motuhaketanga. Ā, koirā te mea nui ki a au. E tino, tino aroha ki ngā hunga katoa e noho kei Te Tai Rāwhiti. Kei te wātea aha ko ko wai, ā, haere ki te moana ki te hī ika, ki te kaukauranga, ā, me wērā atu, kei te wātea. Ko te mea nui ki te haukāinga mā mātou he motuhake, noho motuhake mā mātou e whakatau mō mātou whenua anake. Mēnā koutou e tīki kāre e maka ō koutou rāpihi kei te ākau, ā, ka whakaae mātou ō koutou wātea haerenga kei waenga tātou.
Page 52, 53.
Te mahi rōri i tērā wā, he nui ngā marae he pūehu kei mua i ō rātou marae. Kua whakahaere mātou te Kaunihera he tā kei mua i ngā marae katoa o Te Tai Rāwhiti. He kaupapa nui tēnā, nā te mea kua haere mātou ki, ki te tangihanga tuku whakamihi, ka haere tētehi motorcar kei waho e tau. Kua pupuhi te puehu kei rungia te whānau pani, ērā, aroha mō, mō te whānau. Ie, kua tutuki pai. I te tautoko wau e te wawata o Tāpirana Ngata, e whakatū he whare maumahara mō tātou hōia o C Company. Kei te tautoko au ki te komiti whakahaere, a Apirana Māhuika mā, a Tautini mā, e tautokongia ki a rātou ki te whakatū he whare kei rō i te whenua o Te Kaunihera. Kei te taha o te whare taonga o Te Tai Rāwhiti tērā whare. He tino whare tēnā, nā te mea kua haere rātou ki te mura o te ahi, ko ngaro te tini, te mano kei reira, maumau te mātauranga, maumau te tohungatanga. Ā, ki a au, ko mātou reanga hei whakanuia ā rātou mahi kei rāwāhi. E, ka mihi wau ki Āpirana Tuahai Māhuika, Koro Juice, ā, Tā Hēnare Ngata mā, Tame Te Maro, te nuinga. He nui, he nui ngā pakeke kua tautoko au ki a au, a Temepara, a Isaacs rāua ko Olive, he nui. Ka mihi ki a, ki te katoa e poipoi nei ki a au, e whakangāwari e te mahi māku kei rō i te Kaunihera i te tuatahi, Nē, koirā. Kei te whakahaere mātou te mahere, te rautaki i te taha o te Karauna ki te whakakorengia he kaikiri mō te katoa o Aotearoa. Ā, koirā te tūmanako. Ā, otirā kua tīmatahia mātou i tērā mahi hei te mārama o Oketopa pea ka tutuki ā mātou taha, ka tukua ki te Karauna mā rātou he whakatau. Me kī, Ko koutou ngā tamariki ko whakawhāiti nei, kei rō i te kura nei ki te ako i ngā mōmō kaupapa. Tautoko wau te Kawana. E whakapāhotia he te hītori o Aotearoa kei rō i ngā kura katoa. Koirā te tīmatatanga. Ka ako tātou i te hītori o Ngāi Māori i te tuatahi, me kī wērā te iwi e nohonoho pai kei Aotearoa. Te tūmanako tonu me whakatokahia tonu te reo kei rō i ngā kura katoa. Ā, koirā te tūmanako. Ā, tāku hoa wahine ko Ying, ko whānau ia kei Tūranga. E, i tērā wā i noho taha i a mātou kei Bells Road, kei Matawhero. Otirā, i te tau 1960s ka nuku rātou ki Ormond, ko whānau ia kei Ormond. He pepori i runga i te raru. Mōhio wau ki a ia mai rānō, otirā te tohutohu o ōku mātua me tātou mātua keke wahine, he tomo, he wahine tāhū. Tēnā, awa kei te whakaae, nā te mea koirā mātou tikanga i tērā wā. Kua moe ngā māua i te tau 1980. Te 20 wāna nei pakeke, 20 wau. Ki tokotoru wāku nei tamariki. Ko Amanda te mātāmua, ko Jessica kei waenga. Me tāku nei pōtiki ko Nathan. Yeah actually that was a good idea to be quite honest because yeah as you were saying that. Yeah kei te piri tonu māua aha ko ngā hiki ngā peke kei te piri tonu he mea pai tēnā. He wahine tino pai, he tiiki wānenei mokopuna, me kī tiiki ki a aua, he tohutohu, he amuamu ki a aua, but hoi anō, he, kei te piri tonu te mahi tahi, hararei tahi, manaaki tātou tamariki tahi, ā, māua. He wahine tino pai. Tū mai, tū mai, nuku taimemeha, kei runga Hikurangi e. Mai rā anō kei te rātau au ki te waiata. He maunga tipua, he maunga rongonui e. Kua ako au i ngā momo waiata o Ngāti Porou nō Tuini Ngāwai me Ngoingoi Pēwhairangi, te tokorua he rongonui i ngā waiata katoa. waiata pakanga, waiata kuti hipi, waiata tākaro, whakahāwea, hui tōpū, me wērā atu. Te Gisborne Intermediate, te kura waenganui, ko wau te soprano. i tērā kura, me te hai kura hoki. Ko Tito Wau he waiata mō tātou Pāpā Apirana Tuahei Kaukapakapa Mahuika, nā te mea he tino hoa i te tuatahi ki a mātou whānau, e tino. Tohunga Apirana e manaakitia e ma tatou so ka tito he waiata mona. Te mea pai o te reo ki a au, ka taea te tangata ki te whai wāhi i ngā hui, i ngā mahi katoa o te ao Māori. Ka taea e au ki te, ki ngā tangihanga kei waenga ngā iwi nui, Kei te Tairāwhiti, ā, ka taea e au ki te tuku whakamihi ki te whānau pani me te tūpāpaku. Ka haere, ka taea e au ki te whakarongo, ki te nako ō rātou whakaaro. Ā, ko tāku nei tohutohu nui. ki ngā tamariki me ako koutou i te reo Māori. Ko tēnei te reo tūturu o tēnei whenua, tēnei te reo e tūhonohono ai tātou, me tū whakahīhī koutou ki ō koutou whakapapa,
Ngau ko te pātaka, ngau ko te mātauranga haumi e, hui e, tāiki e. Kia ora everyone. Manuhiri Tūārangi kua haramai, nō tata, nō tawhiti, haramai, haramai. Kia ora. Rawe ki te ki a koutou anō. Kia ora. Right, e kai. Kei te hiahia tātou te mārie o Aotearoa e noho haumaru pai. E me kī, kei te hiahia wau ki te kītia te te ao Māori e eke pānuku, ehara kei o rātou takiwā nake, ehara kei rō i Aotearoa nake, whānui te ao kei rō i te ao ohanga, te ao hokohoko, Ā, matatau te ao katoa, mōhio katoa te ao, ā, he Māori kei Aotearoa, he angitu ngā iwi katoa o Aotearoa, ā, koirā te mea, ā, pai ki a au. Pai mō te iwi e. Purite tō mana, purite te whenua.

E whitu tau, ko wehe atu ia i nāinei. Ki te kore a Pāpā i hinga. Tērā pea ka kore hoki au te wae atu i ana tapuwae. Tangata pukumahi a Papa.
He aroha mutunga kuru mona.
So when it was taken away from us, it was hard.
Ehara i te mea kei te whakatū reo ki mātou hei tohunga, kāore. Ehara tēnā i te kaupapatanga. Ko te kaupapatanga kia whakakotahi atu i te ao,